Fi'n credu bod e'n amseru perffaith. Geraint, twod, Stevie, Josh Tarling, da ni gymaint o seiclwyr anhygol o Cymru. Gobeithio welwn ni rhai o rheini um, ar yr hewlydd blwyddyn nesaf. Felly cael fach o head starter.
Fi'n teimlo dros seiclwyr ifanc sydd yn trial torri fewn, fel ti'n ei oes fi a ti, oedd yn wahanol. O'n i jyst yn eistedd ar cefn y peleton a o'n i jyst ddim eisiau cymeryd y risg a ni'n gwybod wedyn um, bod fi'n cymeryd lle rwy'n ar y tîm.
Un y fi yw Manon Lloyd, cyn seiclwyr proffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd i cwrdd â rai o seiclwyr gorau Cymru a dod i'n nabod nhw tymau bach yn well dros sgwrs ar y beic. Ar gyfer sgwrs ar y beic nesaf, fi wedi dod i Ceredigion, lle mae lot o talent y byd seiclo wedi dod o. Mae Stevie Williams a Josh Tarling, ond yn anffodus yn nhw ddim ar gael heddi, so fi'n mynd i cwrdd â'r person nesa gore, sef Griff Lewis. A mae fach yn odd, mae wedi gofyn i fi cwrdd â fe tu fas capel. Griff, neis i weld ti. A ti te?
O'n i'n bach yn confused pan ti wedi gweud i cwrdd â tu fas capel. Pam i ni ma? Ie yeah, wel, fi wedi byw fan hyn y tua 15 mlynedd nawr, so... Hen capel.
Ti'n nabod Wyn Griffith yn wyt? Ie, ie. Oedd ei tad e arfer pregethu yma. Really? Do, no ges i, ges i'r hen Beibl fel anreg o, oh. o, o Wyn, ie. Yeah. Rwy'n bach yn spooky.
Byw yn capel. Ambell i gost, ond na, na, mae'n alright. Rhan fwyaf yn alright. Just syniau ambell waith. Ble ni'n mynd heddi ar y beics? Rownd y Borth, so lŵp o'r tua 13 milltir. Nice, sa i'n neud 'na. Un poblogedd iawn, eitha Nice. gwastad, good i sprinter. Coffi stop hefyd falle? Ma' 'na coffi stop dda i gael ar y diwedd oes. Neis, reit.
Ready? Barod. Mae'n prydferth iawn o'r byd fan hyn, grêt ydyw e? Yndi, timod, da ni lot fawr o amrywiaeth, da ni'r arfordir, y môr, a wedyn y mynyddodd. Dringfa Nant y Moch reit o'n blaen ni nawr, ac um, yeah, lot o ffyrdd tawel os ydych chi moyn ffeindio um, bach o heddwch. Ie. Yeah.
Ewn ni reit nôl i'r dechrau de. Fel y ti wedi dod mewn i seiclo, Ie, jyst y rhyddid i fod yn hollol onest, jyst gallu fynd o A i By ar gefn beic a ddim gallu gorfod dibynnu ar bws neu mam neu tad i mynd â fi fewn i'r dref. A nath rhywun dweutho fi amdano'r um, y time trials yma, fi'n siarad lot am y time trials, a wedyn o'n i'n gweld O'n i'n hoffi'r uh, aspeg cystadleuol o wythnos i wythnos gallu gwella fy hunan A ni'n gweld y corff fi'n datblygu yn gyflym iawn i'r gamp o seiclo. O't ti'n neud unrhyw chwaraeon cyn mynd mewn i seiclo? Ie, pêl-droed, rygbi, jyst fel... Bach o bopeth? Ie, jyst fel plentyn arferol, ie. Ie. Fi'n gwybod mae clwb yym da iawn yn Aberystwyth i seiclo, mae lot o talent 'di dod o mas o 'na. O't ti 'di ymuno â'r clwb 'na pan o't ti 'di dechre seiclo? Do, na, o'n o'n i'n rasio i clwb beicio Ystwyth. Cymreictod. Yym lot o enwe ch'mod sydd yn dod â ni seiclwyr trwyddo, ch'mo' bobl fel Shelly Childs o Cambrian Tyres yy a lot o enwe eryll ch'mo' bydde'n helpu'r ieuenctid. Pnawn dy' Sul neu bore dy' Sul pan o'n i'n myn' allan t'o' yn dysgu ni sut Sut i reidio, lot o etiquette a cael ei gartre mewn un pishin. A t'mod ma' lot o talent wedi dod o rhan fan 'yn o'r byd gyda Sifi Williams a Josh Tarling. O' ti'n ymarfer gyda nhw? O'n.
Ch'mod nes i lot mwy gyda Stevie yn sicir. Ie. Yy o yym pan o' Stevie'n dechre o'n i'n myn' â fe allan am, am reid a ie, gweld Stevie yn uh, ffindio yn anodd pan oedd e'n ifanc iawn ond nawr um, wedi ffindio hunan yn uh, y reng uchaf o, o, yeah. o'r, or gamp, ie. Yeah. A dyn ni'n ôl nawr, ti'n cofio ras cynta ti? Yndw, ar y uh, Tour of the Mining Valleys maen nhw'n galw e, a ras yn uh, ar hyd rhewlydd Pont Rhyd Fendigaid Ac ie, uh, yeah, oedd e ar um, tymor cyntaf i, i Ystwyth, a dda rhyw 60 milltir. Eitha bell da.
Ie, yeah, oedd e'n bell ac ie, uh, yeah, fi'n cofio bwrw'r wal tuag at y diwedd a gweld, gweld, gweld ser a... Dim wedi uh, da digon.
Dim wedi feta digon.
Pryd oedd e ti'n wedi penderfynu o ti moyn neud gyrfa mas o seiclo? Ie, so o'n i rhyw pymtheg adeg hynny ond na, es i chwarae rygbi ar ôl hynny. Es i chwarae rygbi ar Aberystwyth a ges i anaf a dod nôl i'r gamp o seiclo fel rhyw fath o rehab. Ie. A jyst cwmpa'n cariad 'da fe wedyn a jyst yn hoffi'r aspect o datblygu yn hunan a gallu ymarfer a ti'n t'wod fel camp seiclo fel ti'n gwbod Y mwya ti'n rhoi fewn, y fw- y fwya gei di allan. Ie. A o'n i o'n i'n hoffi hynny a fi odd yn trefn yy ymarfer fy hunan ie. Ie. Beth odd y tîm cynta proffesiynol y ti 'di ymuno gyda? Yy tîm o'r enw UK Youth odd e yym... O' 'na tîm mowr o'r amser odd e? Ie yym Nigel Mansell yr Formula One driver odd berchen y tîm. A o'dd e Magnus Backstedt? Wyt, ar y tîm hwn ti 'di... Oedd Magnus Baxter ar y tîm oedd, oedd yeah. e'n reidwr o, um, o fri, chwarae rhywun, ie, yeah, wedi ennill Paris Roubaix fel yeah. mae pawb yn, yn gwybod, ond na, nath, uh, nath Magnus helpu lot. Ie, uh, yeah. yeah, lot o enwau eraill oedd yn y tîm, ond ie, yeah, nes i dwy flynedd gyda'r tîm na. Pwy fath o cyniadau ti wedi cael yn y dwy blwyddyn cyntaf na? Um, nes i ennill pencampwriaeth Cymru ddo, yn fy ail blwyddyn, 2012. Hwnna'n eitha special yndyw e? Ie, o' 'na... Na, cael gwisgo, t'mod, y crys coch 'na. Ie, o'dd o'dd hwnna'n rili cŵl, t'mod yym yng Nghymru, t'mod, yy rwbeth balch iawn i fod, a yn sicr wedyn pan yy ca'l y pwyse ffwrdd o'r sgwydde i i yy i i ennill hwnna unwaith, ond wedyn, ie, o'n i'n ffodus i neud e eto wedyn. Yy pam ni'n reidio efo Red Bull. So ar ôl UK Youth beth odd, pwy tîm proffesiynol arall wt ti di mynd i? Ie fi'n credu y tîm nesa nodiedig o fyse Madison Genesis, ges i dwy flwyddyn da nhw yy efo Roger Hammond cyn yy pencampwr Prydeinig ac yy ie efo Madison ges i lot o llwyddiant yy Tour de Yorkshire o'n i'n gwisgo crys Glas, Crys y Prydeinwr cynta yn y Tor Yorkshire. Ie, yeah, hwnna'n special hefyd ydw e? Ie. Yeah. Ar yr amser hynny o'r gyrfa fi, a ni'n wir yn gweld bod fi'n mynd rhywle, a ni'n cael contract weddol a ennill arian oce. Okay. Ie. Yeah.
So o'n i profi fy hunan bod fi gallu neud e. A bo' fi 'di cyrradd Lle dda yn y car. Lle da, ie.
Os un
syniad sy'n sefyll mas i ti? Ie, fi'n credu dod yn ail yn y Seacole Classic yn yy yn Rutland, yy o' wnna'n ras proffesiynol itha mowr yn y wlad 'ma. O ie. Trio disgrifio beth yw ras, does dim dim rili ras hewl yw e, ma' bach o ma' bach o popeth yndyw e? Ie, fel British Classic ma' nhw'n galw e ynde, fel Yy ma da ni Paris Roubaix da ni'n watsiad ond na chi'n mynd ar lot o rhewlydd ffermydd yy falle cael teiers bach fwy yy mae eisiau tipyn o sgil achos yy ie dyw'r rhewlydd ddim mor gwastad a hynny. A ma' raid ti fod yn y ffrynt trwy'r amser yn yr Ie. ASA. Fi wedi ennill ras proffesiynol yn yy yn Tunisia ond fydden i'n dweud o'dd dyfnder y ras seiclo classic 'na yn yn yn lot fwy

Blwyddyn nesa nawr cael yr Tour de France yn dod i Prydain. Mm. Gobeithio gallwn ni gweld un neu ddau o tîmoedd falle yn uh, yeah, yn ailfywio um, seiclo yn, yn Prydain. Seiclo proffesiynol, hmm. ie.
Mm. Yeah. O, hwn yn trath lyflu. Pam ti dod o fi mynd da? Ie, yeah, o'n i arfer gweithio ar trath y bors yn ystod y haf yn um, achub bywydau. O ti? O, oh, nai, ti'n rhywbeth gwybod ti'n ei na? Na, mae'n ma trath lyflu ac ie, um, yeah, lot o atgofion melus yma o um, achub bywydau. A, a faint o bywydau ti di achub? Um, Ie, dim. Dim? Na, faint, na. faint o blynyddoedd ti'n gweithio yma? Rhyw pimp. Pimp, a dim un? Na, twod, na pan o'n i'n neud job fi mor dda, achos da ni'n ni, ni gweld pobl mewn... Cyn bod nhw'n yeah, mynd mewn... Ie, yeah, ie. Okay. Beth ti'n neud?
Just well, cerdded rownd yn y Oedd yn dda i cael tan, oedd, a... um, yeah, o'n i just cael gwared cycling tan yeah. lines a gwisgo speedos, nofio, Fel swydd eitha cushy 'de? Cymdeithasu. Ie. Ie yr un math.
So fi'n gwbod ti trwyddo seiclo ond o'n i 'di ca'l wel gwario lot o amser gyda'i gilydd yn wel pan o'n i'n yn y Tour de France gyda tîm seiclo Esperorec. Do. Pryd wt ti 'di dechre yym gwitho gyda nhw de? Wel reit o'r dechre yym 2014. Yfe? Ie so ar, y, ar y pryd fysa ni yn y, yn y studio ac um, wrth iddo fi wella, nathon nhw gweld bod da fi um, y posibilrwydd i mynd allan i, i Ffrainc i hunan, nice. mas o'r studio. A mae hwnna'n rhywbeth fi wir wedi joio hyd yn oed fwy, gallu bod ar y beic. Ond mae'n gret, dwi e ddim fel gweithio o gwbl. Na.
2027, mae'r Tour de France yn dod i Cymru. Mae hwnna'n huge ydyw e? Mae'r gamp angen e mewn ffordd. Ie, ie. Chi'n edrych nôl i'r Grand Depart yn Harrogate, a wedyn gyda ni y ras mawr Tour de Yorkshire oherwydd hynny, nath y, nath y gamp wir tyfu. Dwi'n gweld nawr, falle ers Covid, neu beth, ni'n colli lot o dimoedd, a fi'n credu bod angen i'r camp cael yr arian yma, a chymod, y rhasys yma nôl. Yeah. Fi'n credu bod e'n amseru perffaith. Geraint, Stevie, Josh Tarling, 'da ni gymaint o seiclwyr anhygol o Cymru ac yym gobeitho welwn ni rhai o rheini yym ar yr hewl i'r blwyddyn nesa. Ie yn bendant.
Reit, well i ni bod ymlaen. Yep. Hoffwn ni.
Ydw i'n iawn yn gweud bod y Tour Britain wedi dod trwyddo fan hyn? Do, so...
Pwy flwyddyn oedd hwnna?
2020. O neis! A cymal Aberaeron i Llandudno, cymal Frenhines y Tour... Ma'n itha pell on'd yw e? Ie, 220 o cilomedre a ie ges i fewn i'r dihangiad y diwrnod 'ny. O ti 'di trial yn galed i fynd i'r dihangiad ie? Do do. So allan o Aberaeron ges i fewn i'r dihangiad a o'n i'n gwbod bo' 'na wib i ga'l jyst nes ymlan fan 'yn nawr. O neis. Wyt ti'n mynd amdano hwnna? Ie, yeah, da fi dad a lot o ffrindiau yn watchad. A ni'n gwybod fydde fe'n sgwrs dda i cael a bod gallu ennill y, y wyb ar yeah, ras golau. Nice. Wel, ble oedd y wyb dros fan hyn? Ie, yeah, so mae da ni rhyw...
Mae da ni tua 200, 300 o medre cyn, cyn i'r wyb, ie. Yeah. So...
Ti'n mynd amdano ni to? Yeah. Unwaith to?
Go on. Ewn ni am sprint bach.
Gallai cael bach o head start de.
Fi wastad i bod yn uh, gŵr bonheddig. O ti roi hwnna i fi ti? Ewn ni am coffi bach nawr? Yeah, yeah.
yeah. Fy ti'n reidwr oedd yn go stopo am coffi ar ôl rhaid, neu oedd ti just straight gytre? O, oh, sicr, um, o'n i'n hoffi stopio am coffi a um, Cael sgwrs bach, cymdeithasu, siarad am y reid, pwy oedd yn gryf, pwy gath drop. Pwy oedd yn talu am y coffi. Ie.
Oedd na pwynt yn gyrfa ti, ti'n gwybod o ti eisiau paco fe mewn? Ie, yeah, mae yna pwynt, a i fod yn onest, um, o'n i heb meddwl am e lot, ond um, o'n i allan yn Gwlad Belg yn rasio um, i tîm um, Syngod Canyon, Ac yy oedd e'n ras eitha fowr, ras UCI. Ond yym ie oedd oedd oedd y peloton yn un fowr, oedd neb yn cael drop ond oedd rhaid iddi ti cymeryd risks mowr fewn i'r corneli. Ie oedd e gyd efo fel fel o- meddylfryd oedd e mwy na yym cryfder. Ie. A o'n i jyst yn istedd ar cefn y peloton a o'n i jyst dim isie cymeryd y risks. Oedd 'da fi teulu bach ifanc A'r unig peth o'n i'n meddwl oedd mynd adre mewn un pishyn. Ie. A ni'n gwybod wedyn yym bo' fi'n cymeryd lle rhywun ar y tîm. Ie. So... Odd unrhyw syniad beth o' ti'n moyn neud ar ôl ti stopo? Wel odd 'da fi Caffi Griff yn rhedeg, odd 'da fi busnes beics. Yn ystod Covid odd e'n fwy o caffi. Ie. Yym Hence Caffi Griff. Oedd e 'di cymryd lot o amser i meddwl am yr enw 'na, neu?
Na.
Siarad i ni ambiti y tîm Caffi Griff hefyd. Be- ble oedd y syniad 'na 'di dod o? Ni'n hyfforddi rhyw hanner dwsin i deg o o bo- o bobl ifainc, a o'dd dim tîm 'da nhw. So o'dd 'i rhyw mis Awst, Medi falle, a nhw'n negeseuo fi, o, sdim tîm da fi, sdim tîm da fi, ac nes i, reit, dwi ddim yn lot o waith iddo fi just mynd i British Cycling a talu i cael mm. tîm, cael kit i wneud a away to go. Yeah. Nes i ddim dweud bydden nhw'n cael unrhyw beth mwy na ni, bydden nhw'n cael uh, cymorth fi ac ymarfer a wnaethon nhw, nhw joio. Un peth fi'n cysau yw jyst mynd allan pob di syl a wneud yr un reid Neud yr un mistakes, so odden ni'n neud lot o rehearsals, rasio. Digon hawdd mynd i ras neu cangymeriade iste yn y car am pump awr a wedi gwastraffu diwrnod, so pam ddim neud y cangymeriade ma yn yr ymarfer? Ie. So nes i helpu nhw fel 'a. Lot o rasys o'n i'n na gyda nhw. Ie. So fyddeson ni'n neud yr un fath a falle ca'l nhw i witho fel tîm a jyst os bo 'da ni gwibwiwr mewn cymal gwastad i witho iddo fe. Ie. A jyst iddo nhw ca'l aspect tîm. Bod, does dim pwynt cael llond unigolion mewn tîm. Ie. Yeah. Yeah.
Pryd o ti di fel dechrau yn ei triathlon, oedd yna'n gwt pen ti pan ti wedi benni seiclo? O ti moyn mynd mewn i'r byd triathlon? O'n i'n meddwl fi'n anna, os bod fi'n ffit ar y beic, byddai'n well oedd a fi wneud e'n syth ar ôl gorffen yeah, gyrfa. Ie, yeah, ie, yeah, dal yn ffit. Os o'n yeah. i'n cael bwlch mawr, dyn ni'n yeah. rhaid i ail ymarfer. Yeah. yeah. Nes i rwytho fi'n anna, ond na i ail yn man Cymru un diwrnod, Nai, nai jyst neud e i tick in the box. Ie. Yeah.
Um, y tatŵ.
Os tatŵ ai mae'n cymryd gyda ti? Un bach.
Fi jyst yn gofyn am ti'r training, achos blwyddyn diwetha o fi wedi cael ei ysbrydoli i falle wneud, falle wneud I am Cymru. Bydd yn iawn. N yeah.
nes, nes, nes, Good answer. Triathlon cyntaf fi oedd Cymru. Ife? yeah. Oce, okay, mae'n gwneud fi'n teimlo bach yn well. A mae da fi parch am unrhyw un sydd yn rhoi dy hunain ar y trath. ar ôl i fi cwblhau y ras, mae fe'n camp a hanner, a ar y pryd ti'n meddwl di'n an, oh, pam, pam dwi yma, pam yeah, dwi ddim ar ochr yeah. y ffordd yn cael drink, yn, yeah. um, yn gwylio pawb. Yeah. So, ti'n rhoi di'n am mewn sefyllfa mor anghyfforddus. Ac um, Diwrnod ar ôl 'ny, ti'n entro fe eto? Ma' fe'n neud... Dim yn... Rili? ...dim yn neud sense. O ti 'di neud e ta- tair gwaith nawr? Do. A ti'n neud e flwyddyn hyn 'to? Yndw. Yndw.
Ti'n myn' miwn i fe gyda unrhyw gôl flwyddyn hyn ne'... Yndw. Ie. ...beth beth yw'r gôl? So ie ma' wastad 'da fi gôl. Fi 'di ca'l yym deg awr ac un munud. Ma' fe'n amlwg... Myn' i wnna. Ie. ...beth yw'r gôl. Ie so ma' rhai' fi fyn' o dan deg awr. O Chris, mae 'di bod yn lyfli mynd am reid a cael coffi gyda ti. Efallai alla i um, siarad i ti rhywbryd to am ti tips triathlon. Na, mae 'di bod yn, mae 'di bod yn briliant. Diolch, um, braf edrych nôl. Falle un diwrnod gallu neud yr un peth efo gyrfa ti man o'na, gawn ni, na i iste yn sedd ti. Falle.